آہدے میݙے ڳل وچ سونے دا توک وی سی کجھ دنیا دے لوک وی ظالم سن آہدے میݙے ڳل وچ سونے دا توک وی سی کجھ دنیا دے لوک وی ظالم سن تے کجھ سانوں وی مرݨ دا شوق جو سی او آہدے جینوں آپݨا سمجھ کے پالیا سی جینوں آپݨا سمجھ کے پالیا سی بݨ دشمن سر تے وار کیتا نئیں ترسا آیا بے درد جو ہا کر تیر جگر توں پار ݙتا آہدے روح پرواز نہ ہوئی شاکر میݙے سامݨے ہور نوں پیار کیتا۔ واہ واہ واہ اعجاز ملنگ واہ۔ میوا ڈسے چس آندیے کہ نی؟
آدھے وفاداراں تے وفادار رہساں وفاداراں تے وفادار رہساں میں میور ساول چیک کرو کتنی پیاری سبزہ گرین گرین ٹھیک ہے دی نظری دا سردار رہساں شاکر محبت کرنی جے کر گناہ ہے گناہ گار ہاں تے گناہ گار رہساں ہائے ہائے ہائے اچھا ہن چھوٹا جے میسج یہ دے چھوڑو کہ سارا چینل بھی سبسکرائب کر چھوڑن جی ہاں جی ہاں ضرور آ کوئی دے موبائل جا کو نہیں دے ساڈا جی چھوٹا جیہا چینل ہے اونوں سبسکرائب کرنی ہے اودی ہیلپ کرنی ہے تے ساڈے نال تعاون کرنا ہے ٹھیک ہے محبتاں ونڈنی ہیں محبتاں ونڈنی ہیں تے ساکو چھوٹی جی ویڈیو نال دیسو اجازتاں سانو چھوٹی جی ویڈیو نال اجازتاں دیوائے تے بھلا ملسو اگلے موڑ تے چوہدری جاز ملنگ گھرو باہر اتنگ بس ٹھیک ہے تے محبت کر چھوڑو۔ محبت کیتی کرو نفرت نہ کیتی کرو۔ صحیح ہے۔ جتنا تعاون ہو سکے پانچ سو روپیہ ہک جنا۔ اوے گال تے سن۔
حاضری لگائی کرو۔ اور اللہ حافظ کر اللہ حافظ کر۔ ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ سر تے ہی کریندے نا اللہ حافظ۔ اللہ حافظ میاں۔ ویور ماشاءاللہ اعجاز ملانگ دی تاکو سونی جے پیاری جے شارٹ ویڈیو پسند آسی چھوٹی جے ویڈیو دے ہندے نال ساکو ڈیسو اللہ حافظ سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں اعجاز ملانگ دی خاطر ایڈے سائیں آکھو سائیں مست ملنگ چا کیتا اے ساڈا دل تنگ چا کیتا اے مست ملنگ چا کیتا اے ساڈا دل تنگ چا کیتا اے ڈے چا دیدار سونا یار ساڈی توبہ توبہ واہ واہ میور واہ واہ میور اے ماشاءاللہ اجاز ملنگ اسپیشل یا تواڈے واسطے جی، سارا کچھ سنایا اکھیاں دے نیڑے نیڑے ریا کر تو جدے ونجے دس کے تا گیا کر تو اکھیاں دے نیڑے نیڑے رہیا کر تو جڈے ونجے ڈس کے تا گیا کر تو واہ واہ واہ اعجاز ملنگ واہ ماشاءاللہ اج دا رونکاں ہی لا چھوڑین جی ہاں اے ول ہن لنگر اج دا کتنا کٹھا تھے اے حاج صاحب حالی ڈو سو تے پنجاہ روپیہ کمائے وی ویول ماشاءاللہ ڈو سو پنجاہ روپیہ اج اعجاز ملنگ نے کٹھا کر گھیدے جی ہاں تے ہن ایندا کیا لنگر کھاونے